David T.C. Davies, Ysgrifennydd Cymru. Um, oedd 2019 yn etholiad cymharol anhygoel i'r ceidwadwyr yng Nghymru, ennill 14 sedd, cipio wych ohonyn nhw'n uniongyrchol oddi wrth llafur. Pum mlynedd yn ddiweddarach, mae'n ymddangos y gallech chi golli pob un ohonyn nhw yng Nghymru. Be sydd wedi mynd o'i le i'r ceidwadwyr?
Wel, look, um, yn y lle gyntaf, dwi ddim yn derbyn y poliau opinion. Uh, yr unig un sy'n bwysig, fel pawb wedi dweud, ydy'r uh, yr hyn sy'n digwydd ar diwrnod yr etholiad. I mean, yn wir, fi'n credu bod mae'n um, wahaniaeth rhwng yr hyn mae poliau opinion yn dweud a'r hyn bobl yn dweud at ei a step yn y drws. Um, dwi, fel bod ddim yn, yn wedi cael ei convince gan Keir Starmer. Ac pan fi'n siarad gyda phobl, um, mae pawb yn derbyn bod yn bwysig iawn i gael llywodraeth sy'n gallu tyfu yr economi, amddiffyn y wlad, ddeilio gyda mewnfudiaeth, yn enwedig mewnfudwyr sy'n ddod yma trwy ffordd anghyfreithlon. A dwi'n credu yn, yn, yn wir bod y Blaid Cydwel yn gael y polisïau i, gwneud hynny. Ac eto, ac eto, mae'n swno fel 'sa chi bron yn rhoi'ch pen yn y tywod, achos mae'r arolygon barn, chi'n wfftio nhw, ond maen nhw'n gyson, maen nhw'n glir, a maen nhw'n ddu iawn i chi. Mae cadeirydd y Ceidwadwyr yng Nghymru yn gweud, We're in the fight of our lives. Yn hollol, yn hollol. Ac eto, 'ych chi ddim yn meddwl bod hi mor fuan â arnoch chi? No, no, I mean, mae, yn hollol, mae'n, mae'n fight of our lives. Mae'n, mae'n, mae'n hollol glir bod hynny yr achos. I mean, yn 2019, oedd y, yr unig um, peth sy'n wedi bod yn bwysig oedd Brexit. uh, etholiad dros Brexit oedd e. Mae Brexit nawr wedi, um, wedi mynd. Mae wedi ddigwydd. Fi'n credu bod y mwyafrif yn derbyn Brexit hyd yn oed yn, yn llafer nawr. A felly mae'r um, arguments wedi symud ymlaen. Fi moyn troi at Rishi Sunak nawr, achos mae ed yn ei sawl camgymeriad yn ystod yr ymgyrch hyn. Y diweddaraf rheini oedd gadael D-Day yn gynnar, a phechu miloedd os nad miliynau o bobl. Ai dyna i chi moyn mewn arweinydd, mewn prif weinidog? Fi'n hollol hapus gyda Rishi fel arweinydd, a ga i jyst dweud hynny, mae Rishi wedi gwneud y digwyddiadau gyda veterans ac yn, uh, ac yn gadael um, cyn y gyfarfodydd gyda'r arweinwyr y byd. Right? Mae fe wedi ymddiheuro am hynny, a ddylai hynny fod yn ddigon. Ond mae rhai o bobl sy'n beirniadol o hynny, ddim wedi wasanaethu ei hun yn Ond mae digon sydd wedi gwasanaethu yn feirniadol well, hefyd. Ych chi'n amddiffyn e? Ych chi'n amddiffyn e? Fi'n fi amddiffyn fy hun yn llwyr, ie. Yeah. Ac y ffaith yw, ar Stefan y Rws, really, does neb yn mynd i bleidleisio o, o, ar ffaith bod Rishi ddim wedi gwneud gyfarfodydd uh, gyda'r arweinwyr eraill. Y ffaith, yr hyn sy'n bwysig ydy pwy sy'n gallu tyfu'r economi, Pwy sy'n gallu ddelio gyda mewnfudiaeth? A pwy sy'n gallu ddelio gyda'r uh, amddiffyn? Uh, uh, uh, pwy sy'n gallu amddiffyn y wlad? Ni wedi addo. Oedd e ddim dwy, na i gwrdd â pobl fel Vladimir Zelensky. E, mae am, rhan pwysig o amddiffyn yw cydweithio gydag arweinwyr byd. Oedd e ddim yn y cyfarfod yna gydag arweinwyr byd. Oedd yn cynnwys Vladimir Zelensky, yeah. sef arweinydd yr Ukraine. Mae hwnna'n rhan holl bwysig o strategaeth amddiffyn. Mae'r ma David Cameron wedi gwneud y cyfarfodydd a, oherwydd mae fe yw y Foreign Secretary ac yn Prif Weinidog hefyd ac y mwy, mwy nac alleog i deall strategaeth a deall polisi ein rhan ni. Wedi dweud hynny, mae Rishi Sunak wedi dweud bod yn cymgymeriad am efyn ymddiheuro. Dwi ddim wedi cael, you know, dwi ddim yn, yn rhy aml chi'n clywed y gwleidyddol sy'n barod i dweud yn syth, oce, okay, oeddwn ni'n oed ei wneud hynny a dwi'n ymddiheuro. Yeah. You know, dyna'r diwedd o'r, yeah. o'r ffaith yma. Fi eisiau mynd mlaen at eich manifesto chi, achos fydd fydd e'n dod mas fori, ond ni wedi clywed cyfres o bolisi yn cael eu cyhoeddi eisoes, gan gynnwys a ddewyd y bydde Llywodraeth Geidwadol yn cyflwyno deddf gael gwared ar reol 20 milltir yr awr Llywodraeth Cymru. Um, nag yw trafnidiaeth wedi cael ei ddatganoli i Gymru? Wel ie, ar Law and Order ddim, a felly mae'r, yy, mae gyda ni yr hawl, yn fy marn i, i yy, jyst edrych ar hyn mae Llywodraeth Cymru yn wneud ac yn ofyn ein hun os yw hynny wir rhywbeth sy'n o yy, y rhan o eu cyfrifoldebau nhw. Yn fy marn i, mae yy, Llywodraeth, mae rhaid i Llywodraeth Cymru i gwrando ar llais y bobl yng Nghymru, hanner miliwn ohonyn nhw wedi dweud bod nhw ddim yn hapus gyda hynny. A mae'n adolygiad yn digwydd nawr. Dim lle chi yw ymyrryd ar faes sydd wedi datganoli fe, oni bai bod chi'n fwriadol moyn tanseilio datganoli. Wel, faswn i'n awgrymu bod Llywodraeth Cymru yn trespassu mewn ardaloedd sy'n reserved, er enghraifft, law and order, justice, cyfiawn. I mean, mae hwn yn rhywbeth sy'n yr cyfrifoldeb o Westminster. Felly, chi'n cwestiynu, chi, chi'n cwestiynu sail e, chi ddim yn meddwl mai rhywbeth trafnidiaeth yw hwn, chi'n meddwl mai rhywbeth, fel i chi'n gweud, law and order yw e, dyna chi, dyna'n sydyn iawn, ar ôl dwy flynedd o drafod ugain milltir yr awr, chi wedi dod i'r canfyddiad, o, a gweud y gwir, dim hawl gan y Senedd i wneud hyn. Wel, fi'n credu, i, i gwneud hynny, mae rhaid i ni gael y mandate um, or manifesto. A, a, um, I danseilio datganoli, na beth ych chi'n well, moyn? Dwi ddim yn derbyn bod yn tanseilio datganoli. Wel, os ych chi'n ymwneud â drafnidiaeth well, sy'n wedi ddatganoli. Dwi'n dwi meddwl, a ddylai, mae'n mae hollol glir bod y Senedd yn cael cyfrifoldeb mewn pethau fel... Uh, trafnidiaeth?
Wel, trafnidiaeth, ie, yeah, nid, nid yr hawr i uh, nawd um, i, i ddefnyddio y system justice i i gwneud hwn, ac yym. Chi, chi braidd yn hwyr yn wneud y ddadl hon, pan fod y ddeddf wedi cael ei phasio ers 2022. Mae'n swno, os ga i ddweud, ychydig bach yn desperate y bod chi'n whilo am rywbeth i drio cynne cefnogaeth i chi yng Nghymru. Ni wedi, ni wedi dadl yn erbyn hi, ga i milltir bob awr. Do, ond nid ar y sail hyn, ond nid ar y sail hyn. Wel, nawr mae'r uh, Llywodraeth Cymru yn ddechrau ail ystyried y holl sefyllfa oherwydd Yym, yr ymgyrch o'r Blaid Coedwarol yn y Senedd. Yy, fi'n croesawu hynny. Ond mae rhaid ni gael dipyn bach fwy o push nawr. Y'ch chi hefyd wedi gweud byddech chi'n cyflwyno gwasanaeth gwladol gorfodol i bobl deunaw oed 'sa chi'n dod i rym, un ai i fynd i'r fyddin neu gwaith gwirfoddol. Ond mae 1.5 biliwn o bunnoedd i dalu am hwnnw i ddod o gronfa ôl Brexit sydd wedi gefnogi ardaloedd tlotau Prydain, nifer fawr ohonyn nhw yng Nghymru. Mae Cymru'n mynd i golli arian oherwydd hyn, yn dyw e? Wel, ddim o gwbl, achos mae gyda ni llaw iawn o bobl ifanc sy'n mynd i elwa o'r system. 4.5 y cant, 4.5 y cant o bobl deunaw oed sy'n Nghymru. Mae Cymru ar hyn o bryd yn cael 23 y cant o'r gronfa ôl Brexit yma. Ni'n gwybod mai'r ffigwr yna yw 340 miliwn, A gallwch chi addo hwnna i Gymru, hyd yn oed dan y system newydd yma o wasanaeth gwladol? Gallwch chi addo 340 miliwn i Gymru? Fi ddim yn gallu addo unrhyw beth yma yn yr, uh, yn y garar yma, ond fe, beth fi'n gallu dweud... Ond chi wedi dweud yn blaenorol bod Cymru ddim yn mynd i golli mas. Un funud, eh, sori, os, os gael dweud, Catrin. Cyn Brexit, ni wedi dweud bod Cymru ddim yn mynd i colli mas, bod Cymru'n mynd i gael y arian. Mae pawb wedi dweud, na, dwi e ddim, dwi e ddim yn mynd i ddigwydd. Wedyn, ni'n rhoi arau arian i mewn Cymru, ac mae'r ma, ma gwleidyddion wedi dweud, o, oh, dyw arian ddim wedi dod. Nawr mae ddim dweud, o oh, ie, yeah, okay, mae arian wedi dod, ond nawr mae arian yn mynd i gael ei colli. Ni'n mynd, ni mynd ar ôl ein bethau fan hyn. Beth i fi mae'n gwybod, gyda'r polisi newydd yma, yw Cymru yn mynd i fod ar ei cholled o'i herwydd? Cymru yn mynd i, dyw Cymru ddim yn mynd i colli mas. Felly bydd Cymru'n cael 340 miliwn o bunnoedd? Fi eisiau, wel, ddim, ddim, Fi ddim yn mynd i gwneud ffigyrau gyda chi, ond hyd at hyn, Cymru ddim wedi colli mas o gwbl. A fydd Cymru ddim yn colli mas? Dyw e ddim yn mynd i colli mas os bobl ifanc yng Nghymru yn gael y cyfle neithiau i cymryd rhan mewn uh, waith gwirfoddol yn y wasanaeth iechyd neu um, uh, gwasanaethau eraill, neu i gael blwyddyn yn y byddin, dydyn nhw ddim yn mynd i colli mas. Yy, wnawn ni symud mlaen.
Yym, achos y cwestiwn mawr yn y pen draw yw beth yw'ch cynigion chi i Gymru yn fan hyn? Na beth bydd pobl Cymru moyn gwybod. Roedd nhw gyfle mawr i chi yn 2019. Beth ych chi'n cynnig iddyn nhw'r tro hyn? Ein cynnig ni ydy i, i uh, dyparu wasanaethau cyhoeddus well dros Prydain ni gyd i tyfu'r economi. Mae'r economi wedi tyfu ac mae'n mynd i tyfu a bydd hynny yn talu am wasanaethau cyhoeddus yn well. Ni eisiau sicrhau bod mewnfudiaeth yng nghyfreithiol yn dod o dan reolaeth. Mae we, fe'n wedi mynd i lawr uh, chydig bach oherwydd y waith ni wedi gwneud gyda wledydd eraill, ond fi'n hollol cymnogol o'r polisi o anfon bobl sy'n ddod yma â llongau fach i Rwanda i sicrhau bod nhw'n saff